eh hi ku languta ka mina hisibara ni mhm. philani munhu un'wana la nga va patient too much napaparulani okay so it's unpredictable yabo mm. he seems he seems to be a guy who understands you know and at the same time for him a ni swi tivi ku va ku ndleka yini at the back cause paparulani loko yi huma ko tala loko yi ze yi vulavula ku va ku ri na nyimpi u lava ku gigile And I think like- dumetiwa hi nyimpi mhaka ya kona. Eh, eh, i vanhu lava vo vulavula ntiyiso ene vanhu vo ya va ri pele ku- layinisa. ku- ku boha nyimpi ku boha xitele xa serious byeriwa phaku ya wa twisisa i papa ri nani yeleyo so um hala ka philani philani i think is, is, is somebody ku na vanhu lavavo vo va zondha drama va zondha like yeah, and a wu se munhu wa ximbilwana according to like behavior ya wena ya yena loko ni monitara online ya yena yena ya i ntiyiso so a ni tivi ku ku ku nga endleka yini at the end of the day ko ka ka ka gazes va mm. eh ku na drama na yeah cause ka ngoma leyi ku vulavuriwe swi swo tala timhaka to mm. mali ya tigigi yi nga lunghisa timovha eh, eh a rivonia wa swisisa ende swilo leswiwani i swilo leswi philani a nga huma a swi adiresa back in the days ka ha ku huma huma ma va ri va ri marivoni Marivoni. hina hi swi tiva hi nga ri kona but philani vi a huma a teka video a kombana ku swa vavisa you know na mina swi twisisa a ni swi tivi a vula ku hi hi mhaka ku yena i nghenini kumbe xana hi mhaka ku a nga kona i drigiwa hi ku ya hi yena i ri a nga Oh. kona se a ni swi tivi yena a nga disputanga ku mhaka ya rivoni a yi kona yena i ti ri a nga swi tivi swa rivoni

Philani i manage i, i manager i yini xi important ngo show yena i fanekele a va a ri kona ka ka, ka display a tiveka yeah i yini like
this thing si so eish i feel like hi fanele hi langutisa ku uh, philani mm -hmm. a ku ri munhu wa njhani before managing okay I think like a endla betway or something. I die betway on njhani swi hlamuseta miyeta munga loko mu betway se mi pera nhleketa vanhu lava nga ku dyiweni ka timali na overs eh so far na sweswi u be u beja betway as for living no na group ka facebook leyi ku nga na vanhu va n'wi vanhu va n'wi landzelelaka a va nyika ku tips yeah oh. as like eh, oh, kona okay. video yin'we kha ni vo gagaxi kha a dikha divula ku eh swa bet o ina yo yi nge swi koti yi ri one fana ni mi lava certificate a certificate i don't know what's happening because the next thing vana vo va swin'we jikijiki va holova eh that's why ku na drama yin'wana kulukumba ngola a ni swi mara nga ku va hi sala one mm. sometimes to stay relevant mm. you should behave as such

those guys they would cause drama ifika na ifika na le court yeah you know yeah na i remember and you stay relevant now. once you are on the chats people want to see you mampinja ku humelela yini babe so duma ku humelela yini you go go lie and then ufika ikuma maybe ka youtube channel that mm. person mm -hmm. becomes the highest person on the charts uh, ya ku kumbula na yena ti-views loko ri ku na risimu leri a nga ri drop vanhu vo tala va ti-artist va tirhisa this thing it's more like a celeb stunt i tirhisa this thing acosa drama eh. then wa swi tiva okay hayi loko ri ku na cc did something crazy i lava ku drop album you mm. search

loko ti ta ka wena i nga ti teka but i must be aware ku ni kota ku swi tiva ku okay oh, as a manager ku hi nge hi nge accept gig ya so hi mhaka ku na liya ti nga kuma ti ti nga clutch kuma ku ti mm. clutch na minkarhi wa vo mm. that's how it should be mara nga ku papa rulani ku arrangiwe gig nga ku ku organiziwe gig eh philani kume gig ka ndhawini yo karhala ka malamulele then eh papa rulani with someone outside leswi nga swi twisa swo ka video leya philani with someone eh she organize a gig ku tlacha mukari and then va ri phela loko swi ndlekisa sweswo hi va xi dimanda na zaka laha ku heyi hakela hakela wa swisisa se nga ku vanhu lava se leswi a xi vurisa swona ku va xi hakela lava xi nga organize gig kona ku hele ku va mhaka ya ku um se va contacta philani ku phela va parulani i le ku hi fositeleni nga ku hi fane hi release zaka agent ene a nga se yi ta hi hmm. se hi la nga ku philani no hleketelela leswiwani a ni sure cause nga ku philani philani yi twe ka philani info ya ku va ri papa rulani a requesta mali so no hleketa ku maybe va nga va hele va swi vona ku ey phela muyisa loyi maybe process ya vona yo hakela ti-artist maybe va nga humesa deposit mm. then artist ta deliver and then va pfala kumbexani you know yeah. hey. Eh. so anti mm. kumbexani a ta hi mhaka ku swi le ka siku rero a fika performa loko a heta va n'wi nyika package a va mm. but it's rare as artist like u famba u ya perform uta without a budget
kuma mali after loko heta ku na mm. i swantswe kuma budget no ma no va ri mali lewa eh king muna dirisa mali ro 15 rand

Eh xi nga va mphatle xi 15 rand.
and I'm sure that same loko wo zima ku hakela 15 rand a wu na mali na wena is an artist already u le ku zuleni that's why va va na power yo va ku hakela 15 rand bas endli nchumu hi so na n'wi tise phela impo phela laha ku va ku tirhe na mali ya transport ni xo laha phefoma kona u nga ri 15 rand a wu vuyisangi next na be yo ku na laha ku loko wa ha ri artist loko i kha i ta mm. as an artist i fika la ku na la i performaka for free because he still hustling mm. and then ku na la se i kuma ku i gain respect liya wa vona ya ku i damani xa phusha mm. and then se loko i fane ya performa kun'wana va ku foyinela va khwira ku swi va njhani loko ri na manager i va rifera ka manager and then manager ku na la kumbexana u kuma ku hela because i stages this thing is growth yabo mm. hi ku na lava kuma ku vele va blow up va sungula ku dya vo paparulana ya vhe a kuma tigigi to to hakela ta serious mara ku na laha ku i growth ku na lava kuma ku i growth yi sungula laha ku i performa free i nyikiwa at least nkarhi staging yeah, those that performance ya free nga cinca vutomi bya wena too much wabona and then people yeah and shout out to those guys who are still pushing in that way wabona mm. ivi i fika ka position liya maybe yi gaina respect ku na a host manager maybe yi tshame hansi kwalaya ka show ya ku vona and then yi tala hi wena a yi swi tivi ku wena phele performa for free a ni swi arrangiwe hi wena na loyi a hostako e then ive se yi ta yi ku vutisa and then i sungula ku charger maybe transport step by step just like that and then heli fika laha chargaka so it's like that and mara this is something that as artist a hi swi lavi

you think like it's mara fair? it's not right eh, mfo it's not right swi sweswo u le ku mbaleni ka tifila u le ku mbaleni ka Yeah. tipuma u le ku mbaleni ka tinike tigucci A wu swi tivi ti- ti vuya a wu swi kwihi. tivi ti vuya kwihi somebody has to start that thing check on your gucci check on tihistory teto to me i take it as a tsonga person right Mm-hmm. as a tsonga person khalanga i just send a message now i'm just sending a message i am proud of what you did putting us on the map so you saying do you take it as like ku uplifter yeah. and for baloy ayakaba baloyi le dya ntsena how many baloyis are there outside
i vangani ende kuma ku na vabaloyi lava u kuma ku ve ri a hi maxaka na mina ne ka xivongo xa ka hina a yi no ku xivongo xa ka hina xi koho kun'wanyana mara kuma ku loko no trace a hi maxaka maybe swi nga swi ya hlangana le kule le wa yi twisisa a hi van'we but at the same time loko wena i ri wa ka baloyi kwaleni i tlhe i complaina i vona khalanga i complain i vula yini tiuziwa timbala every time ku hava ku hava ntango yo pfumala vito na ndi hambi thomi vito yeah it's just loko mbale ku vele ku mbaleni lawa ya ku seveseveni yeah

cut down or va byela ya pfala ti stores teti ya ku guys we no longer managing i'll give you your package and then kusala ti stores leti nga busy kusala leti nga busy to give an example your joburg mm. joburg is, is like you because busy. areas matters as well sentient uh, yeah stuff like the that ma the major malls so yeah esiya leswiya and then observe then when it picks up again you can reconsider to go and reopen small, small.
stuff like that manoma

no va ri sad n'wana mani no eish a hi pfunaneni guys loko hi va hi lava ku ndla loko ri na business idea if there's someone ngopfungopfu hala ka gaza a nga a nga like a business analyst loyi a twisisaka swa mabindzu ku swi famba njhani ti-idea let's share man Eh, and na na ku va na explain-elanyana. you know eh, even if we can have an interview hi hlangana ku vulavuriwa you know Mm. kuburiwa hi yeah. share the ideas and we learn the problem is with us people we don't share but yeah i understand but don't share your, your recipe success.
your recipe to success just like yeah just like kfc we don't know spices esingala but if yashava ah. kfc kfc yale mpumalanga isuke yashava kfc yale kwi krugers dop or yale limpopo it tastes the same but i want to give credit to the kfc yale nkuna krale n'wana madala

hayi ni ku na kral info yi hayi va va hi khome a ni tivi hala ka letin'wani tixopo but i believe ku maybe i culture ya hala kaya yo i've been meaning to say this ne i'm Yeah. thinking like if if like ku ri na na munhu a nga ku voneni ne Mm-hmm. and then a lava like one time or one day loko a ri na nkarhi a lava ku ta a ta chopa na yena Mm. you can just reach out to us yeah uh, best way mara eish ayivane ayivane hi hi nga siya hi siya yini ni xa nga hi contacta ka xo ku commenta comment sometimes comment nga kuma ku as time goes It's- tela ti tala too much i tsandzeka ku ti fikelela. ye masivo cause masivo channel yi le kule ni xi xin'wana xo hlamarisa mativa masivo so straight so a ni tivi ku hi nga siya a hi organizing on the next episode or next one hi fanele hi va hi khome our either WhatsApp, email, what, how, stuff. how about the flati? Eh, but uh, as for channel, not the socials they on. Exactly.
That's that's what we've been discussing. So, mono etakota no DM. Yeah. So DM etitaba na vele attendance ya to if una story if una confession una swin'wana u swi tiva ku twa ku nga ri like swi fanekele swi huma ka public vanhu va swi tiva mm. next episode u meka sure ku wa yi vona hi ta meka sure ku hi veka swo connectana hi swona ey yin'wana hi ngi fanekele ku yi chopora ntsena ne mm. Ben Mayengani just open a, a political party. Just tell me how you, what do you think about it? Ana ala kukubuza ukuthi what political party tingathalele mpopo. What's the name again?
Is it AA AAD

i munhu wo kwata ne loko mpfuka a hi munhu la pfukiwa ben mayinga i ta ku byeletela but this other time i don't know if you will remember mm. i'm gonna I'm, i'm still say please search as i talk okay eh if ke wa hleketa hi ya kaya and then if ka hi hlangana incident ya ya movanyana u va na problem

maphalule or maphali mara ku tsariwe ku maphalle a yina ni wa swi tiva valungu lava fika va ndlaku tibodo kasi mani va ndlaku tibodo letiwaye ah, wa swi vona ku ri le ka maphalule hi ri maphali kumbexani hi rhongo swi nga endleka ku ri maphali eh, you know but ya so da mani fika hi kuma da hi mfo xi fika a kha driver he Yeah. pulled he pulled over i don't know if you remember that's why na ku Yeah, komba ku yeah. vanhu lava leswi hi swi vona ka social media sometimes it's not the reality ya vanhu Yeah, yeah, correct mina i got a everything. different energy from ben maingani guys first time first time ni vona ben maingani uh, it was my first time ni n'wi vona in a close range and eh, i had a word Opportunity to direct speak ni with vulavula na the- yena as a hi nga vulavuli hi ku i ben mayengane as a artist Eh, a hi eh, vulavula as a hi ku hi person. bot ku humelela yini hi movha yeah Wa and then twisisa? Awu. a tlha hi refera ku guys va ya ndhawu ya so so so and we got help a tlha hi byela munhu loyi a ri na yena he was a mechanic Yeah, what a happened i chika ku movha ya yena yi tshovekini hi matlhelo Yeah. ka patu and then vona Eh. a va hindza hi la tlhelo ka hina he stopped

swi Yeah. famba kahle you know swa political party and i hope ku va na na mbhoxeketo lowu laveka ku vonaka and mina i just pray ku swi swi nga jiki swi ndenga kumbexana swi selfish yeah because most of the leaders I, I'm, I get advice Ben Maingani. He knows his what you know, doing, path yeah. and is what he's doing and i hope ku yi ta va na ti-supporters obviously because i beni mayengani you understand hi vulavula hi munhu loyi a nga ka xitulu xin'wana kumbe ka xiyimo xin'wana xa le henhla already that guy na vaseketeri va yena munhu leya already that guy na vaseketeri ene mm. a ni tivi ku yini political party leyi neadp mara i eight adp i swi vorini ka that loko loko mo secha i yini a ku ri ka yini i ngula i yini mm. ndayidengula ya vutivo rini
yeah, That- I'm that so show ngula ya vutivi tinews. or Eh. between morning life or ngula ya vutivi Yeah. miya miya cheka evurini in an a political party name in full ku yi vula yini ben mayingana me ni swi twini ni ni yo rivala because it's a new uh, a thing new we still party. getting to I think know it's it mavo two weeks yeah it is Mm. two weeks but i want to say something about this guy before he rap ne ben mayingani is one of the artists lava va nga maintaina na ndi i would say i casper nyovest kumbe i ko wa le ka gaza latest hi nga se vulavula hi tidivo dokodela um thomas chauke letiya ti-legend ne um eh, ti-legend ku khale they've been doing it ni vulavula they've been doing they've been in the industry a va ha provi chumu and ben mayengani i feel like na yena is in that stage now

guys I, we hope mina in my judgment i would say ku a ni ta ku baba rulani he should be chilled a tumbeta personal life ya yena you know Yeah. ya loko a dakwini mm. loko A a spenda na i'm just munhu wa saying yena. a spenda na munhu wa yena na swa tinete ta ta tinsuna a a nga swi humeli

there, there's a difference from when he blew up and, And now now. mina papa rulani luya loko a blow upa na sweswiwani i vanhu vambirhi vo hambana why am i saying this that time a ni swi tiva ku wa ha nwa byala ni nge kaneti ne mara swikandali a ni nga swi tivi u na swikwandale ne so no ku na swikandali swin'wana swi tele se a ka kudala. humi music ku huma ku humana swikwandale swikandali ende i- i-

A ni ku xeli ku yi va irrelevant mina but I'm saying ku swin'wana swi nga endliwa na hi swiendlo leswi hi swi ndlaka Yeah, 'cause- so because it's still relevant now swi tsemi hi vanhu mina va karhala hi wena ene na n'wina mi swi tiva ku papa rhulani ni na character njhani tshikani ku tekateka ti-video vanhu va xikwembu Yeah. mo lava ti-views na Yeah. get something useful mi tshika dama mi ta n'wi onhela Eh, not like va nga stopa ku inana but like A va teki even ta na swa kahle ke. positive swilo mi swi followa besides Eh, like swa no, negative eh, I know. Cause I feel like sometimes na vanhu lava va nga around va le kumuxini a nga hembi philani to say ku vanghana va ta n'wi onhela You understand? A ni swi tivi ku Philani swi nga endleka Philani maybe there's a selfish side ya voho yo ka yi nga vonakiki wa swi vona ya Philani a hi le ku yi tiveni ho twa leswi a nga ku swi yimbeleleni ka nghoma liya a hi swi tivi yini Yeah. a hi na prove ya because swisweswo ku- it keep a personal life ya yena na yeah yena. wa swisisi And when then- he comes out ivi ya hi ti- a hi ti a hi artist tshika hi tiva leswi hi la- hi fanekela ku hi tiva so wa yi Wa vona vona. that's the nice part artist yi fanele yi endla sweswo other than that no swin'wanyana mi fanekele mi lava ku Belaso. Belaso. Hein? Aye aye ngwana bote. Se o gimeta ngwana bote ya. Ah, Belaso. Hello gimete, hello gimete le yo eh. Ayi mi tisela swi swa kahle mi swi twini na n'wina ende khomentani na n'wina swin'wana kwala hansi na ti-topic leti mi nga tsakela ku hi ti touch i think ku hi chopesi swo tala ngo in such a way like na n'we mi ve na mavonelo man'wina ka ti-topic ka ti-topic hinkwato leti hi nga vulavula tona a yi a yi nga vulavuli ku nyadza or swin'wanyana a hi vulavula With respect. mavonelo ya hina Mm, ene swi nga endleka mi kuma ku mavonelo ya hina ka n'wina a ma fiki ma ri ti-fact ku ri ti-opinion ri ti- loko mi swi twa ka ya vuli swona please eh hayi mo comment kwala hansi i ti-opinion na ti-facts leswi nga hlangana ndhawu yin'we and swi ta swi ri na respect andzeni